Radio Jivea, Yesu lɔ̃ mi be toɖola lɔlɔ̃awo. Mido gbe na mito mía Fofo Yesu Kristo be ŋkɔ xɔasi la dzi. Ke ame siwo be ŋkɔ mi le se le nua nua ele nyi dɔgbe delawo, Emmanuel kple Diama Awudja, le mía be tanya gã si wo do ŋkɔ nɛ be MS de Media Service Division. To eya ma mea, mie de e tanyawo kuɖo mía ƒe kuɖo nusɔsrɔ̃ ŋuti eye mie le nuƒo ƒom kuɖo e masɔmasɔewo le ƒomewo me. Eye míegblɔe va yi le yeyevugbe me. Ke egbea, míayi edzi le via ŋutɔ ya be degbe me míade akpe na Mawu. Papa Mawu Ŋusẽkatãtɔ, èna be mɔnukpɔkpɔ nyui ya gasu mía si le ɣeyiɣi nyui ya me kple gaƒoƒo nyui ya me, Papa, bena míagayi dɔa dzi. yi sɔ do ƒe gbãtɔ nam. Ewoe nye dɔa wɔla gãtɔ. Ta va xɔ eƒea do ƒe gbãtɔ le mía dome, eye natsɔ mí atsɔ ƒo nue. Dzra dziwò kple susuwò ɖo, eye nu si le asiwò la, agatsɔ ade edziwo me. Bena edziwo nakpɔ dɔdɔdo, ƒomewo nakpɔ dɔdɔdo, kadedewo nagbɔ agbe. Papa akpe na wò le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen. Ke abe ale si ke míegblɔa e mí le ƒo nu mí le dza ƒo nu kpɔ ku ɖo masɔ masɔwo le ƒome me. Egɔ be na abe ale yi ke mí de dzesi kokokoa e ƒome sia ƒomea alo kadodoɖe kpekpe mea masɔ masɔwo nana anyi. Evɔ ne masɔmasɔwo le anyi la, mi ma tati bena woanɔ nɛnɛ o, egɔn bena egble na nu. Ta enu si ke ŋuti miato asi soe le nyi masɔmasɔwo le ƒome me eye kple enu kawoe eye nana masɔmasɔ yawo. Nu kawoe nye woƒe dzɔkpio kple Ee, eme tso nuwo, eme tso nuwo, eye le ee megbe la, mí la ƒo nu ƒo ku ɖo ee tamedodo kplikpawo ke mía mía wɔ eyi mía de masɔmasɔ yawo tso. Egɔ be masɔmasɔ yawoa, ele gblẽ nu le mía ŋuti. Ena bena, etena mí ɖa le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu gbɔ Ta ete na mí da le Mawua ŋutɔ gbɔ, elabena edzi si me mevo la, alo susu si me mevo la, Mawu mekpɔna teƒe le afi ma o. Ke abe ale yi ke míegblɔa, míayi edzi, míaƒo nukpokplu masɔmasɔwo le ku me me. Tameɖoɖo kplikpaawo le bena míade masɔmasɔwo, eye adzɔe, eye míayi dzi anato godo nyuiwo bena masɔmasɔ womagano yi dzi sugbɔ o. Ɛɛ, ade kpɔtɔ sugbɔ le ƒomewo me bena Mawu be ŋutifafa nanɔ ƒomewo me bena ƒomewo nade zɔ. Ke boŋ le yi ke míayi megbe alo anɔ teƒe ɖeka anɔ nya xem la, mía, míade zɔ a, azɔ ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Eye amesiame nakpɔ dzidzɔ le ƒomea me. Ne míaxlẽ nu le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ, etagbã kpikpi blaeve vɔ adre, la na kpikpi blaeve vɔ nyi. eye Mawu wɔ ame ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme. Mawu ƒe nɔnɔme nu wòwɔ ɖo. Ŋutsu kple nyɔnu wòwɔ eye Mawu yra wo eye Mawu gblɔ na wo bena, Midi ne miasɔ gbɔ eye miayɔ anyigba la dzi, eye mianye agbo ɖe edzi. Miaɖu ƒumelãwo kple dziƒohɛwo, dzodzoewo kple lãwo katã zɔna le anyigba dzi. anyigba dzi la dzi. Eye Mawu gblɔ be, Kpɔ ɖa, metsɔ nu miemiewo, tsekuwo siwo katã le anyigba dzi blibo la dzi kple ati siwo katã. Tsena siwo me ku le la na mi. Amen. Amen.
Eye tso gaƒoƒo ma me la, ee, amegbetɔa, ekpɔ dzidzɔ, elabena Mawu wɔ mí ɖo eŋutɔ ƒe nɔnɔme nu, eye wòyra mí. Ɛɛ, eyi edzi gblɔ bena, Wò, eyra mí. Eyra mí. Gake le gbeigbe ke, edã la. eva ge ɖe abɔa me la, etsɔ ɖikeke, etsɔ ɖikeke tsɔ ɖo agbetɔ me. Eye wòbiae se bena, Ɖe nyateƒee wònye be Mawu gblɔ alea? Nyateƒee wònye ye Mawu gblɔ alea? Alo ɖe Mawu gblɔ alea nyateƒea? So gbemagbe la, kankanɖedzi kplikpaa ke le amegbetɔ kple Mawu dome la, edo kuxi. Edo kuxi. Eye kankanɖedzi kplikpaa ke le amegbetɔ dome la, kuxi ge ɖe eme. Eye emetsonuwo, emetsonuwo vana amegbetɔ. Ke togbɔ be Yesu Kristo vava tsɔ mí tsɔ wɔ ɖeka kple etɔ hã la, eɖikeke ŋua mete ŋu dzona le amegbetɔ me blibo o. Eɖikekea eye yina vana koe kple atsɔ nya ɖe ame nɔvi ŋua eye yina vana koe le amegbetɔ me gbe sia sia gbe. Eye amegbetɔa eva ti e mavomavo me, eye ame dedienɔnɔ, amegbetɔ ƒe dedienɔnɔa ee, kuxi le eŋuti. Ee, esiawo xe mɔ na amegbetɔ bena míanɔ anyi abe ale yi ke Mawu dzi nene, míanɔ, míano se dziƒo ƒe vivi le anyigba hafi míava yi dziƒoa gbe ɖeka. Eye esia ege ɖe esrɔ̃ɖetɔ, esrɔ̃ɖede me. Et, ge ɖe srɔ̃ɖede me togbɔ be, e, mí, Mawu ɖo srɔ̃ɖede anyi ɖeteƒe nyuietɔ be míanɔ agbe le flawawo me kple dzidzɔkpɔkpɔ me la. Enu si Sat, enu si Edã tsɔ va ɖo mía me la, nene be nua, ena be agbetɔ ƒe dedienɔnɔ edo ku mí. Eye míaƒe dzidzɔa megaɖi blibo o. Kea míagblɔ bena, Ẽ, masɔmasɔwo ƒe dzɔƒea, dzɔtsoƒea, ẽ, trɔe dzi so Eden-bɔa me. Me nya kae Salomo, Alufã ɖeka blatɔ̃ vɔ tɔ̃a, egblɔ na mí? Míado to. Salomo alafa ɖeka blaetɔ̃ vɔ etɔ̃a, ele gblɔ na mí bena, Kpɔ ɖa, aleke mèhe nyo mèhe nyo eye wòvivia ne nɔviwo nɔviwo le nɔviwo le ɖeka ele ele abe ami vevie tame hetsɔ ɖe ge me. Tsɔ ɖe Aron ƒe ge si dze eƒe awu to la me ene. Elabe Hermon zãmu, Hermon zãmu si le tsɔtsɔm ɖe Zion towo dzi la ene, elabena gamae Yehowa do yayra kple agbe tegbee. Elabena fi mae Yehowa do yayra kple agbe tegbee. Eye gɔme nye bena, nenye be afi sia afi si míele, eye bena vivisese, ŋutifafa, gɔmesese, dzidzɔ le la, Yehowa nɔna afi ma, eye wòdena zɔ le agbɔsɔsɔ me. Gake nenye be akpasa gavana anyi la, o, enuwo kpata edona kuxi, ye amegbetɔa ŋutɔa edona kuxi. Eye míabia se míakpɔ bena, teƒe kae atitsoga, Yesu ƒe atitsoga ya le le míaƒe agbe me? Ne enye bena, atitsoga, Yesu ƒe atitsoga mate aɖe e to e nu numasɔmasɔwo, da le míaƒe agbe me alo míaƒe kuxiwo me alo míaƒe kaɖedɛwo me alo míaƒe srɔ̃ɖeƒe o. Ke atitsoga ƒe dɔwɔwa enye eka. Nenye be atitsoga, Yesu ƒe atitsoga va la, efiɔ bena, eto, eto, kee nana bena ame eve la nɔ anyi Akpa ŋgɔ anɔnɔ vɔa eto le woa dome yi wo ma te ŋu kpɔ woa nɔnɔa nene be toa ehiã be woa wɔ nuke o, woa didi etoa wo. Ne nye be ame eve la na anyi woa kpa ŋgɔ woa nɔnɔ ye e masɔ masɔ wo la va na be na wo le tso vɔa wo me le ɖoa, efia be atitsoga, Yesu ƒe atitsoga be dɔ ke va wɔa mu kpe ɖe miawo ya mia ŋuti o. Ta ehiã be na Zi aɖe si ke Yesu va tsi tso ga va ƒoa e mí la kpɔ dɔɖɔdo na etowo, ade towo ɖa, masɔmasɔwo ɖa be na mí amegbetɔ míanɔ agbe nyuie abe ale yi ke Mawu tsi etɔe dzi kpli mí nene. Eye yagblɔ be. E masɔmasɔwoa e nye nu ke o e nu gɔme mase mase na ame nɔviwo e leke ma wu wɔ mi vo vo vo vo e e nya hehewo e na be na masɔmasɔ ya e la nanyi e la nanyi kpoe e ne mi le gblɔ be masɔmasɔwoa Eso na mía ŋutɔ mía me. Eso na mía ŋutɔ mía me. Leke mía ŋutɔ mí wɔna do mí ɖena fɔ do. Ele eso leke mí tovo le mía nɔnɔe gbɔ tsã. Nyɔnu tovo le nu sugbɔ ta ee enuo enu enu sugbɔ tsã etovo nene. Enu gɔme mase mase na ame nɔvi edzi edzia Ela teŋ vea eme vɔa ekeli yi edzi edzia eeee enana bena masɔmasɔwo enɔna ƒome me vevitɔ esrɔ̃ɖeƒewo. Egɔme bena esrɔ̃tɔ ame eveawo nye ame si ke wogogo woanɔ nɔ sɔwu eye ame kewo eee dzre alo gɔmemasemase la va wɔadze anye ame kewo le du gbesiagbe wogogo woanɔ nɔ sɔwu eye zã tsa ŋdɔkusu ŋdi ke mea eeee wole du ta Fi mae masɔmasɔwo dzɔna suna gbɔ, gakea Mawu ɖe mɔ be masɔmasɔwo magblẽ enu le yeyaye be tamedodo nyui koɖo srɔ̃ɖeɖe ŋuti o alo ƒome ŋuti o. Ta míagblɔ bena, Ee, enu kewoe enana masɔmasɔwo le srɔ̃ɖeƒewoa? Ele ee, eku ɖo leke ame eve Ame eve, ame madzemadzea alo ame kewo menye ame dzɔdzɔea, ame evea wova do go. Ŋutsu kple nyɔnu kewo va do goa, wodze azɔli gɔmea, wo ame evea kpata womedze o. Egɔme be Adam kple Eva ƒe dzidzimewo mía katã míenye ta. Ee, ame madzemadze ame evewoa, ee, woawoe va do go ta. Ame ɖe kpekpe mede blibo o. Enana bena, ee, masɔmasɔwo la va ƒoe. Gakea, mina wò tameɖoɖo kplikpaa bena míakpɔ ta na masɔmasɔwo, ade dzo le srɔ̃ɖeƒewo, ade dzo le ƒomewo me, ade dzo le hado, ha, e, ha, Hadome. hadome, ade dzo le hadome. Ke míagblɔ be nu kawoe eku ɖo e, masɔmasɔ ŋuti o. Nu kawoe ku ɖo srɔ̃mademade, e, nu kawoe ku ɖo masɔmasɔ ŋuti o. Ee, wosu, wosu gbɔ, gake míaƒo nu ƒo ƒu ɖo ɖeka eve ko ŋuti. Eye míle gblɔm be na mí le dzɔdzɔm mía, mí le vovo, mí le vovo. Ame sia ame dzɔ eɖokui tɔ, ele vo, ame sia ame le vovo. Ee, wole akpɔ be viwo kewo la, evi kewo le adzi ŋutɔ tsã, ame eve, ame etɔ̃a, woto vo. Ee, nu kewoe tsã egba ku ɖe eŋuti ye nenye míabe dzɔdzɔmewo le vovo. Dzɔdzɔmewo ke woƒo ƒui do teƒe nea? Ele nye bena, ne wosɔ gbãtɔa ko le yɔ be dea, dea, ele nye nu ko wonye ame sẽŋuwo, wosẽna ŋu, ŋu wo ewɔa be e nu wote ŋu wɔna nutete ɖe kpekpe, wolate ŋu wɔ nuɖe kpekpe ke womexiã amegbetɔ kakaka o. Eye leke wosee ŋu doa le woabe dzɔdzɔmea, nenema be susu me tsã dena bla, ye wowɔna nu, wokpɔna woa ɖokui, womkpɔna ame bu o, womenenɔ te kpɔ ame ɖe be neva go ɖo, ke ŋgbe eya ya dee va fɔ o. Enyi edzi be yeali ati ya kpoa, wòve ɔ, muve ɔ, eya la li atia la va yi dee be nu ta mu ame kpɔtɔewo munɔna nɛ veviɖe o. Woawoe nye ame, ame ɖewo kee míate yɔ be gbe. Ee, iya, iya, ele nye ame ɖewo tsã ke woa tsã wo, wo, wole faa, wa, woƒona nu ƒo sugbɔ, ee, nuwlaƒe ŋu sugbɔ na wo, kafla nuwlaƒe ŋu sugbɔ na wo ta woawo la teŋ gblɔ ɖesiaɖe, wogblɔna nyuie kple gbegblẽa kpata, ke woawo la, wogblɔe ko, wo, wogblɔe tsã, woŋlɔ be wole yi, Ɛhɛ, woawo tsɛ woli nɛnɛ. Ta ne wòdzi be aɣla nu de woa gbɔa, ɛ, ɛ, mu ŋgba bu be nu ko ɣla alo efa dzi alo afa dzia, ela nɔ fu nu o. Edo la te kɔŋ gbe faa. Eye mí gblɔna be, ɔ, ɔ, wonɔna sigbe. Ne si dɔtɔ ka akpa ɖo kɔkɔ le eyi kpa lo mea, ŋgba vɛ o be ela kɔŋ gbe o. Ela kɔŋ gbe ɖe anyigba ƒoe. Eke kpɔtɔ asɔ va yi li faa. Woawo tsɛ wodzɔ nɛnɛ. Ke ŋgbe sea, sea, enye be nukɔ, amɛ ɖewo tsɛ wolia Wo dzi na ŋutifafa kpoe, ŋutifafa, wo le wɔm veve ku ɖo wo, wo le wɔ ɖekea, wo le dze agbagba be ŋutifafa ne na nyi ta. Wo gbugbɔ na kɔnta sugbɔ le woabe susu me, wo ŋku na ɖu de na bla wɔ na ŋɖe be ma wɔe ma wɔe o, wo la na nyi, wo la de ŋgble sue ŋti a de susu nyuie ɖe Ye ne woda afɔ tsã kpɔa, wole dza zɔm ɖe edzi. Ye amewo bu ba, wobuna be nene be amewoa, wo, wonye ame gblɔe, wo ŋu biina o. Ao, ele wɔ nua le susu me. Eya ŋuti na te la wɔ nu kɔ afɔ alo alɔ ava dze anyi o. Ewɔna ebe dɔ le susu me keŋ gbe la va si te ade afɔ ɖe eŋuti alo asɔ afɔ ɖe eŋuti. Ye nene be amewo tsã wole.

ŋutɔ vɔa wobuna tame sugbɔ, wobuna tame sugbɔ eye nana be ne wodze ŋlɔa wonɔna alɔdzi na eŋlɔa be na eŋlɔa domea ŋgba gblɔe o. Vɔa nene be amewoa enya ve na wo ale gbegbe be na ne wova yi dze alɔ ƒe aɖe eƒe alo ƒe aɖeka be nya tsã le woabe dzi mea wole akpɔe. Vɔa nene e Mawu wɔ mí yo ema ɖo teƒe nɛ ye ŋua. Ta ne nye be Ame eve kee amea dzi na be yeawɔ nu kplikpli kuɖo ame kee eya enya le eme mu mu mu dzona kaba o ye mu e mu mu teŋ dena to tsã kaba o ne wova do goa kuxi la nɔ anyi kpoe. Ame kee le nyem le gblɔ be nye se ye woawo ya wowɔna kɔnta sugbɔ ye wowlana nya tsã wodzina ko be ŋti ƒaƒã. Ne nye i va mɛ va nɔ e va nɔ anyi kuɖoea ye ya ele ŋsɔ nya le kɔŋgbe le kɔŋgbea e ɖe na fu nɛ e ɖe na fu donc a nu ŋɔ leke mawu do mi ɖoa ku hi la na anyi kpoe ku hi la na anyi kpoe vɔa mi da akpe na mawu be na dɔdɔdo tsa e la va alo e nana anyi godo. Akpa aɖee le nyi nukɔ amɛkewo wo xɔ luvɔme ƒe abi gbogbo ɖe koɖo woabe dzidzime ŋuti. Amɛɖewo kaka woabe fu mea, fufɔfɔ mea, wo do kuxi, wo do kuxi etɔ be nye mu dɔn be na afɔ fu o ɖe, nye kuwo mi gblɔ fu be nya ŋuse kuɖo to kpɔ, nye kuɖo mi gblɔ fu be nya. Evɔ O le yi aba me le le mla anyi kpa ŋusua le biɔ nyɔ le nye nyɔnu nye ku ɖo mi gblɔ fu be nya nye ku mi gblɔ vi didi be nya ahan e kuxi jɔ kuxi jɔ ye ɖevia tsa e ele se etɔ veve sese ke ŋgbe ka fla ame ɖewo ya e wo gbana yi ame ŋkpɔ do tsɔ wa tɔ la trɔ megbe le wa e le wa gbɔ Eva zu nyɔnua ɖeɖe. Munye zue ɖeɖe tete o ku hi eha nuxaxa veve sese nene be nu wa. Egblɔe na el ela tɔnu gbegble le ɖeviawo ɖevia ŋuti ke egɔa la va sɔe sɔ dzi. Donc a nenye be nene be ame lia eya eƒo abi so kaka lovɔ me Alo no va dzi vɔ ye nu ke wɔ ele veve ɖe ŋte sɔe ama sia. Ame a le zɔ kɔ abi. Na abi le ame ɖe ŋtia nu vi tukui ɖe ko wa ela ve koe, ela se veve koe, ela de ɖe go koe. Elta Mawu a elɔ mi. Nu ka eyawo kpata ɔ? Dzɔƒe a le vɔa wa wɔ dɔ so eŋti. Akpa akpa bu tsa ele nyɛ nu ke ɔ Ee, hehenana ke míxɔna le ƒome me, leke wohe ame ya le ebe ƒome me kuɖo leke wohe ame ya eto vo ye dee tsã eganye nukɔ. Ee, tutu do ke míwɔ le anyigba dzia, ye míate ŋu gblɔ be sukua etsã ele eme. Nenye be ŋutsua yi kaka va yi ta Eyi sukua kaka va yi ta fike suku sɛ̃ vɔ ye kafla nyɔnua ya exɔ gbãtɔ kpo alo suku gbãtɔ kpo wowɔ ye eya mutɛn wɔ sugbɔ. Vɔa edzo dze tugbe kaka alo ebe nɔnɔme dzɔ dzi nɛ ye ŋusɔ ava be ye ko ma ɖea o do la dzra do o la nya be na ƒuʋui la nɔ anyi ne mia dzi ɖeke mia tui do vɔa Etsɛ tsia he le nenea, ŋutsu a dzi na koko be nyɔnu a tsa ne bu ta me sigbe leke yi ne bu ta me do kpa enuwo kpata exe na ko xe va na. Ame ɖe la tsi blanui, ame ɖe ya e ela no dada la ge ɖe me nene wo exe na ko xe va. Ke ŋgbe enu ke tsa egba nana be kuxiwo nana ƒome me o. E fike wo wo dzi mi, fike wo mi so, Figo mi soa e nana be ku hi nana nyi e ma glɔ fifi be nye ya akpɔsɔ tɔ mi tɔ ka so akpɔsɔ me mia be nu wɔ na wo e to vo keŋ gbe e ame gã le fie fifia e be tɔ mi nyi so kaka nu ɖuɖu me awu ɖoɖo me nu wɔ wɔ me nu popo me e nu po popo me e nu wɔ kpata ku hi nana nyi axwe ke mo so mia ka flam so fiɔ ho me ame ɖe mu le dja fiɔ o Wo la fiɔ leke wo tana loxo ye leke wo do na dzonu ye leke wo dzrana ɖo fiɔ xomɛ tɔ ye e le ŋu mɛ na o yi wo le kpɔ nɛnɛ be ya dzra ɖo be la na ela ela ela tui mɛ o. Vɔ amɛ ɖe ya ke mi va ɖe mia nɔnɔ a e ya afi ke be so a ka fla e so ehɔnu ɖeka mɛ le afi ɖe agua mu le gbadza o alo axɔe agbo mu le nu le teƒe eve o a biɔ gbe ke gba ge ɖe axɔea mɛ o. Ne mi va na anyi a, kuxi la na anyi

Nyuie ɖe ɖe nyi na ame ɖe o. Eka e kuxi la na anyi kpe vɔa e mi la dze agbagba be na mia trɔ asi le ŋti. E kuxi bu tsa e ga nye nu ke o. Ne nye be na ka kade ɖe ke le mia dome, mi mu le le be nɛa? Kadedea e hiã be lele kplikpã. Ye mi gble kadeɖea da ɖea, nu ke dzɔ na Kadedea ele na dɔ. Kadede ke le mia dome ebe la nye nu nyuie la le mi da ɖe teƒe ɖeka, edze na dɔ, ye e fukpekpe va ge na ɖe kadede ŋua me. Ye kadede ŋua ela teŋ ku faa, ela teŋ ku faa. Ele nyi be na, ne o sɔ flawa enye akpɔkpɔ na o ye o sɔ va ɖo aho me, ne nye be o mu le fɔn le wui si gbe sia sia gbe o, Omu le fɔ le do ekɔ gɔmɛ nɛ o. Omu le de enu gbeglo jo le ŋtia. Flawa nua e mia sɔ rose e nya kpɔkpɔ gakea omu le ja se rose abe vivi o. E le o le kpɔɛ vɔa o la kpɔ be gbeɖeka rose nua la yrɔ ela ku. Mu de vi na o. Ta ne nye be ameve Alo ame tɔ̃ ame ne woƒo ƒu wole afi ɖe akpa kaɖiɖia enɔna veviɖe bena woalé be na kaɖiɖia eye woadzrae do ale gbegbe gbe sia sia gbe yewo dzrana kaɖiɖe le ame eve alo ame sugbɔ dome bena kaɖiɖia ŋgba dze dɔ ne edze dɔ tsa mia trɔ asi le ŋti be fukpekpea eme gava kplɔe yi eku me o enyi Dzɔ tso ee enu ke woe xen ee nu ke wo mi kpɔ na edzi edzi ee nu ke wo tsa egba nyie ee kuxi ke wo oku ɖo ee mia be anyi nɔnɔ ŋtia es mia gblɔ ke gba su na gbɔa ele nyi nukɔ ee le srɔ ɖe ƒea ega be nyawo ega be nyawo su na gbɔ ale gbegbe

No gbe sɔ ta o ɖe me kpa ye yi dɔ la nɔ asi o na ƒome o. Eye eɖe tsɛ agba nye be na kasia gamea a no gbe dzi le ɖokuiwò me o ma vo o. Alo ɖeɖi te ŋu ame ŋu gbe sia gbe ɖeɖi la te ŋu wo a wɔ dɔ kakaka ɖeɖi la te ŋu kaba ɖo aɖu. Ɛ, e le nyɔnu me e le nyɔnu e ŋusu me. Gaɖe me mía nyɔnu mía nua wɔ dɔ kaka mi mía se be na mía be dɔ wɔwɔ o. Mía gblɔ be o e nyɔ ma va yi mla ma va yi mla anyi ɖe Ne sɔ ke gba na ma gba ye yo. Mi dzi na be mi a wɔ eya, ne mi wɔ eya vɔa ma wɔ eya. Ma kaka nuɖuɖu tse ma zu na e kuxi na mi. Eya e ŋɛ na masɔ masɔ va na. Eye ŋusu tse e eyi dɔa mea etsa e le dza wɔ edɔwo kpata. Amewo kpata be dɔa e ɖeka le dza wɔe. O kafla ne nye be o dzo le azikpe ŋua dzi egbe Bena o dje dɔ pe ne wu ɣleti ve ɣleti tɔn kɔ anya be ame de xɔ tepe ol. Gbe ke gbe o si te le azikpia dji ta tsa be o le kɔndzia. Ne su ŋkeke ve kɔ anya bena ame de wo be ame de ne nɔ tepe wa ke ŋgɔe. Eye ne va ve me be o ŋgba va trɔ va ŋkpɔe awe ɖe me mi lia o ŋ so ayi wɔ na do ame sia ame ka na fu ye e wɔ na e djo na le awo me kaba. Kaka mia mi le djo si Zera wo eya e do ebe dɔ me vɔ ame sia ame ka na fui. Gbeɖeka ɣetrɔ mea fo no mi le eŋua ye ŋutsua eva kpɔe pɛpɛpɛ ke am do we zɔn nɛ ke do xɔ mea ŋte le to ŋte le to ye via be na ya ko esi nea esi ale kpa lo me ŋtɔ fo nu be le emi va kɔ kɔe va kɔdzi gan kɔdzi gan emi kɔ kɔe va si gbegbe be nene enu kea eba petɔ gan va Egba va, egba va ze etɔ̃, evɔ mi ŋgba ɖe kpɔɛ ɖeke o. Egba va va kɔsiɖa ɖeka, egba va va kɔsiɖa ɖeka, sigbe gbegble tɔ nenea. Ŋsu ya ŋkpɔ djo le mia gbɔ keke o, wa wo kpɔ ame daɖe ebe tepe ke wo ka na fui le dɔ ŋu kpɔ ame daɖe ebe tepe. Kaka djɔgbevɔɛ tɔa, aa, ee, ŋsu ya eva djo le mia gbɔ. Vɔa edɔa le, edɔa le edji le o, ele yi edji pɛpɛpɛpɛ Ta mi la sɔ nunya kple sidzedze sɔ wɔ miaƒe edɔwo. Ŋ, edewo tsa ku ɣidɔwo tsa ke vana kabakaba le srɔɖeƒea. Ele nye efufɔfɔ kabakaba. Efu kɔ, efufɔfɔ kabakaba ele nye be nukɔ. E, fifi dze kɔa nyɔnua ɣletitɔa efu bugba ɖe dzi via ɣletitɔa efu bugba le. Ŋutsua la be nyɔnue Nyɔnua ewɔ, nyɔnua be ŋusua ewɔ, enya wa, evɔ etrɔ zu tukaɖa. Wa ko jagba ako djie wa, ee ebu ba le ŋgbe dome, kaka ewa tsa la gba nɔ ya, enyam, e nɛnɛ be nua eyi nɛ dji, edjie dji, efu fɔfɔ kaba kaba, exena enya va na ƒomea me. Eye ne nye be na le ƒomea me tsa, o xɔ, o sɔ dɔwo kpata kpata kpata kpata be ya wɔ Evɔ miameve le ke mi la no amɛ awɔa amɛ awɔa wo ɖeka wo dro dɔ kpata be ye la wɛ ye la wɛa mawu ya kpɔ be o ma te wɛ o ɖeka o enti edji be na amɛɖe ne do vɛ na o ele ŋusu be akpa dji ele nyɔnu be akpa dji vɔa na amɛ ɖeka sɔ dɔa kpo be ye ɖeka kpo ya wɛa o eʋɛ na Eye kuɣi va na. Eye nu ke tsã gbahɛna kuɣi va na o. Eye nya, eye tame bubu, tame bubu ke eye le sugbɔ ɖe edzi. Sigbe lé ka ya ke le ƒo fifia, ne mía kpata mí ma ble mía nɔnɔwoa, enuwo gba le sugbɔ ɖe edzi. Eye nyawo gba le yie dzi gbe sia sia gbe. Mu le sigbe sã o. Ena agbɔn viɖe ke ŋgbe ŋu la ga va kpɔe o. Vɔa wo gbe wo mu ma nɛ o. Wo ɖeka wo lé ɖe edzi me. Wolée ɖe susu me le e luvɔ mea, wodro agba gã ɖe kuɖo sihɛ gã ɖe ke maa wu ŋu sɔ agba ŋɔ nɔ vɔa oɖeka odroe ye o ŋlɔ ɖe agba e agba gã ŋɔa gɔmɛ ɖe ke. Omtɛn sɔɛ da ɖe Yesu tsan be akɔ mɛ o, omtɛn mɛ kuɖo srɔa o tsan o, ye oɖeka ole agba ŋɔa tea o elana bena gake mɛ ole gblɔ enya nyuiɖe na o tsan o ya ola xɔɛ ve ola xɔɛ veveɖe O le kafu wò tsã. Oo wò ya ne wò nya wa o la da alo aƒo to mɛ na mɛ. E gɔn be susu wa e drɔ agban, edzi wa e drɔ agban. Ede tsã e le nyɛ be nukɔ. Ne afi ko subɔ na lea, e ame ame sia ame subɔ e subɔ subɔ ƒe ame wo sugbɔ mu nyɛ wò ɖeka yio. O la dzi be ye ɖeka ye la xɔ agban wo kpata. Ya wɛ ya tsã, ya wɛ ya tsã, ya wɛ ya tsã. Eye na be na so dzo ɖa kaka va kɔ ɖo kɔ si ɖa o ya o le subɔ subɔ pea ee o ŋgba do we trɔ ɖe kpekpe na ƒome o ya o ŋgba do we trɔ ɖe kpekpe na wo ŋtɔ ɖokui o eŋuɔ kpata gbã ele nyi be na o ŋgba dja va nɔ wɔ dɔa tsa nyuie ɖe le mawu be ŋku me o ee o la wɔ dɔa ye mawu be dji la dje eme ee kplɔla kplɔla tsa be dji la dje emea ko xɔ dɔwo kpata o la va nɔ wɔ wo basa basa ma gba nyuiɔ vɔ ŋtɔ ŋu be ye wɔ Gloe ŋua, vɔ ŋ gba te le wɛ enyuie ɖe o. Ela na be na ŋui la na nyi. Ee, de tsɔa le nyi nu ke o. Le ƒomea mea, alo srɔ̃ de ƒea mea, ame la sugbɔ gbagba. Ame la sugbɔ. Nyɔnua la sɔe va ame va, ŋusua la sɔe va ame va. Ame sia ame edzo trɔ zu, ee, ha, nuhaha alo Corporation, ame la sugbɔ wu mi le ƒomea me. Kaka wòtrɔa wòkpɔ ame wòtrɔa wòkpɔ amea. Nenye be amewo sugbɔ wu mi le ƒomea mea, enana be vivisese megbanana nyi o, dzidzɔkpɔkpɔ tsɛ megbanana nyi o. Nene be nuwoa, edo exena kuxiwo va. Mí mate ŋu gblena vɔ o. Gbe sia gbea, kuxiwo li, ye mía ŋutɔ tsã míenya eku ɖo afi ka wòlea, nu ke me wòle toa, afi ka wòlea be kuxi. Eŋutia, nu ke le o, Mi do la dze agbagba awɔ dɔ ade masɔmasɔwo dzo. Ade masɔmasɔwo dzo. Masɔmasɔwo kee so na míabe nugɔmemasemasiwo, míabe ƒomewo mea, mi do la de wo dzo. Egɔme nene be nua, egblẽna ƒome, ewuna ƒome, etsrɔ̃na ƒome. Eye mi la nye Bena, ne enye be ƒomea kee le zɔ masɔmasɔ me gbe sia sia gbea, nu ke le dzɔ? Ƒome hã le zɔ le yi zo mavɔ me. Ele zɔ blewublewublewu le yi zo mavɔ me ke ŋutɔ. Ŋkpɔ le fɔm le fii o. Ee, bena, enye be, ee, masɔmasɔwo le ye mi mle tro asi le eŋuti o. Mi mle dzi do ŋuti nɛ o. Mi mle wɔ tameɖoɖo kplikpaa bena, ee, mia de ele be masɔmasɔwo dzoa Ee, ele be masɔmasɔ wa. Ezu dɔwɔnu na míaƒe ƒomea be tsɔtsrɔ̃. Evɔ Mawu mewɔ ƒome ɖekpekpe bena míatsrɔ̃ o. Mawu wɔ mí bena míanɔ agbe akpɔ agbe le agbɔsɔsɔ me. Ke ee, mí la yi edzi le ee tameɖoɖo, tameɖoɖo kplikpaawo kee edo la nɔ ya si. Tameɖoɖo kplikpaawo ke mí la wɔ dɔ so wa ŋuti Aɖe masɔmasɔwo atsoe.
Enyɔ.
Ke ɣeyiɣi ke wogbãna mí la wɔ dɔ míatrɔ asi so tameɖoɖo kplikpaawo. Tameɖoɖo kplikpaawo kee míawɔ aɖe masɔmasɔwo atsoe kple to toƒoɖo toƒoɖo nyuiwo kee ela kpe ɖe mía ŋuti Be na masɔmasɔ woa, wolava ʋɔa, womanɔ anyi o, wolava ʋɔa, womawɔ, womatrɔ zu to agble nu le mía ŋuti o. Enyi la yi edzi na mi ɣeyiɣi ko wogbana. Míawɔ dɔ so eŋuti ne Mawu la kpe ɖe mía ŋuti. Enyɔ akpe gãgã nɔ míaƒo kpɔ koɖo míaƒe nusɔsrɔ̃ si ko kplɔ mí va radio-a. Míyɔe be Cours biblique par correspondance. eh, Media Set Division Kpɔɖuɖu ƒe akɔdada se ye kplɔ mi va eh, eh, radio abe míava ɖe gbeƒã Mawu ƒe nya. Ema le akpa ve. Akpa gbãtɔa ye nyi af- afiɔ nu eye akpa vegoa ye nyi nusɔsrɔ̃ sia si ke nyi blavevuade. Nusɔsrɔ̃ blavevuade nusɔsrɔ̃ blavevuade sia la, elana bena wòlaxlẽ ŋgɔ Wole axlẽ Biblia katã so Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ katã va yi ɖo Nyaɖeɖefia me. Nusɔsrɔ̃ sia la meyi tsɔtsi me me nya enye o. Eku ɖe Biblia ŋuti elabe míaƒe dɔdeasi alo nusi ko kplɔ mí va la menye tsɔtsie kplɔ mí va teƒe sia o. Nusi ko yɔna bena Media Saint Division, eh, Mission Suisse be ƒe dɔdasi alo yeƒe akpa ɖeka ke ne le lɔa mea, eye ya bena míakpe ɖe amewo ŋuti ne woasrɔ̃ Biblia, woakpe ɖe amewo ŋuti woaku eme Biblia, elabe Biblia enye míaƒe ŋkɔ e míaƒe gɔmeɖokpe alo Biblia ɖo la nyi e si ke woyɔna e sewo si ke wole anyigba dzi la, Biblia la Eƒo kpɔ ko ɖe edzi va keŋ bena ame nu ɖe nu srɔ̃ ŋuti la, ehiã bena nàkaka Biblia me. Ẽ, ne wò ŋutɔ la nɔ anyi kpɔ be yeakaka Biblia mea, ŋute nya wɔnɔ o. Vɔa nusɔsrɔ̃ sia la la kplɔ wò ye wòla nɔ kaka Biblia me ayi miɔ dzi, ayi ɖusi dzi. Ɖo ɖoŋtsiwo le ke nyabiɔsewo le eme Nyagbiɔse nunyametɔ le keŋ gbɔ eye wò ŋutɔ la ku Biblia me ake ɖe eŋuti alo kplo nusɔsrɔ̃ sia la, enuwo le eme ale gbegbe bena to eya me la, wò la mɔ ŋudze nu sugbɔ ŋuti le Biblia me. Eŋuti ta nya ame si ke ne le wò domea, wò nya me toe parce que e mi ƒo eƒo ŋkpo ku ɖo nu sia nu si ke ne le xexea mea ŋuti. Ŋ. nusɔsrɔ̃ blaeve vɔ adea la, ne wowɔe gbo ne wowɔe kaka wu nu la, eƒo nu ƒe kplɔ xixeɛ me be nu siɔ ŋuti e e eɖe nyi bena nuka ŋuti míeva xexea me lɔ? Nuka ŋuti míeva xexea me lɔ? Dɔdasi kae ku mí ɔ? Ne míkua ɖe, fika míga yio? Ne wole agbe me la, Eɖo la tsra be gbe ɖeka gbea wo meda va na anyi o. Vɔa ne me tsra ɖokuiwo loo a, fikɔ da yi o a emɔa ma ve eɖe yi ɖe zo ma vɔa me keŋ gbe eɖe yi ɖe wo dziƒo. Ele nusɔsrɔ̃ ya me la, la kpe ŋuti o eye wo la wɔ tsatsa nyuietɔ eye wo la ƒli ale gbegbe be na ne kpea va ɖe gbe a, ma va yi ɖe tsɔtsrɔ̃ me o a ke ɖe wo wɔ la ŋuti la, nusɔsrɔ̃ sia la ele eye nusɔsrɔ̃ sia la ƒoƒo gbogbo ɖo ku ɖo Biblia ŋuti. Nukae nye Biblia o? Mekae woŋlɔ Biblia o? Nuka ŋuti Biblia va alo nuka ŋuti Mawu sɔ Biblia na mí o? Elabe ne míeƒle nuka tema Adam ɖe mɔ la, gale mɔ la, wosɔna woma aɖe bɔna ɖe eŋuti bena àxlẽ eye nàzɔ ɖe wò xexlẽa ŋuti la, awɔ dɔ so Adam ɖe mɔ sia ŋuti. Nenemae nyi Biblia wa. Esike Mawu he mí va anyigbea dzi la, ewɔ ɖoɖo sia eye sɔ Biblia, eƒe Nya, sɔ gbɔ ɖe mía ŋuti. Eye Nya sia nyi kekeli na mí. Enya sia nyi ezo le ŋkɔ na mí. Ameko nɔ kɔƒe me la, wonya nusike nyi kaligbea. Ne ya mele o ami ku dãwo kudo dziɖegbewo nya ada fɔ Atawui ɖeka me, vɔa ne zo le asiwò la, wò la zɔ tẽ. Nenemae Biblia nyie wa. Biblia le dzi la xɔ ŋku na mí. Biblia nye ezɔ na mí. Vɔa wò ŋutɔ ɖeka na anyi kpo leke be yeawɔ dɔa. Ahlẽ la, esẽna ŋu na ame ɖewo. Vɔa nusɔsrɔ̃ sia la dza na bena wò la te xlẽ Biblia katã. Elabe kpukpuiwo le, nyabiɔsewo le, nya me nya sɔa, nyabiɔsewo le. Eti ta Biblia ŋutatɔa le nusɔsrɔ̃ sia la eƒo nu kpokpo ɖo Yesu ƒe didi, leke wodii ɖo, leke va ku ɖo, leke va fɔ ɖo, eye ɖoɖo si ke Mawu wɔ la eze le Yesu ƒe vava kple eƒe kuku kple eƒe tsitsetsitsi la eɖe sɔfiɔ. Sɔyedzi la enusɔsrɔ̃ ya ƒo nu kpokpo ɖo E Kristotɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe. E ƒo ŋkɔ ku ɖo e ɖeɖefiawo sugbɔ ŋuti, e kametetewo, e ƒo ŋkɔ ku ɖo e nukate ma dzimetrɔtrɔ ŋuti, e ƒo ŋkɔ ku ɖo xɔse ŋuti, nuke nyi xɔse o, e ƒo ŋkɔ ku ɖo eha tsã ŋuti, e ƒo ŋkɔ ku ɖo nu sugbɔ ŋuti, e ƒo ŋkɔ ku ɖo ƒomea, ƒomea ŋuti. Eye popo ku ɖo leke wola he ɖeviwo ɖe le ƒomea me. Eye popo ku ɖo ŋuti kɔkɔe. Ebi va te gbe ɖe edzi be ŋuti kɔkɔe ma nɔ ame la makpɔ Yehowa Mawu ƒe ŋkume o. Popo ku ɖe eŋuti. Eye popo ku ɖo nuka te ma tetekpɔwo ŋuti. Nuke nyi tetekpɔ? Nuke nyi nuvɔ̃? ŋu nu vɔ̃a nu kae nyi o. Eƒo nuƒo ku ɖe eŋuti. Donc ne míekpɔe ɖo deshi do la so nusɔsrɔ̃ gbã kaka yi ɖe blaeve va ade la, eƒo nuƒo ku ɖe nu sugbɔ ŋuti ne mama la sɔ de kpuia. Yo. Yi ɖe akpe, e míaƒe nusɔsrɔ̃a eƒo nu ku ɖo evi kple edzilawo be kaɖiɖi nyuitɔa nenye bena o wote ŋu wɔa o la xɔ tutudo sugbɔ ko ɖe eŋuti, eye míagagblɔ be nusɔsrɔ̃ ya enye e enye nusi mɔ eke eke Enye dɔwɔnu. ehe enye dɔwɔnu na e mawunya kaka. Nenye be ole dzi bena ade gbeƒã Yesu Kristo, akaka Yesu Kristo be nya nyui la, ne owɔ dɔ so nusɔsrɔ̃a ŋti, ye wò ŋtɔ o otu ɖokuiwò ɖoa o oyi nɔviwò gbɔa, wò la nya nya ko la gblɔ nɛ kuɖo Gbɔgbɔ Kɔkɔe ƒe alɔdo. Maga maga biɔ nya amɛwo keŋgbɔɛ ye la sɛɛ ŋɖe gɔmɛ o. Egɔmɛ ne osɔ nya via sɔ va yi na amɛɖea, e nudɔ nu ne nɔ asiwò Ɔe ne nɔ asi o ya va yi wɔ dɔ na mɛ ɖea, enu ko sɔ wɔna dɔa ne nɔ asi o ye o la mɛ ku nɛ mɛ be amɛ alo nɔviwɔ e la na be e la wɔ dɔ dɔ eya ma dji. E nu sɔsɔ a e la kpe ɖe ŋtiwo be na o la ga de djesi Mawu be ga nyenye le go bu mɛ O la nya Mawu sɔwu, o do la nyɛ sɔwu, ye wo tsã o la va gblɔ, o la va de fiɔ amɛɖe. Ke go la va gblɔ enya na amɛɖea, wo ŋtɔ o do la nya amɛa, o do la nya amɛa nyuie ɖe, ye e mɛa ye o tsã o la gblɔ o la mɛ kudo nɔvio. Wa ne o ŋtɔ mu nya amɛa akpa ɖeka kpo o le ɖe alɔ mɛ, o le ɖe alɔ mɛ ne nye be o va le gblɔ nya ɖea, ne o biɔ o nya, o la dzo tsi funu, e hiã be na Ne o wɔ miabe nusɔsrɔ̃ ya kaka ɖe vɔa, o o ŋutɔ o trɔ zu dase ɖiɖi. Eye ne o yi afiɖea, o la ɖi dase na e Yesu ye o la ɖi dase na wò ŋutɔ tsã so wò ŋutɔ tsã ɖokuiwò ŋuti. Ele veviɖe na amesiame ko ke dzi be na ya zɔ kple Yesu la do la dze agbagba ne o wɔ nusɔsrɔ̃ ya. O la gba nya Mawu sɔwu, o la gba ke ɖe ebe gã ye ŋuti sɔwu. eye wòtsã wòle agba nu eye nu la agba nu asiwò kple ame kuɖo nɔviwò sɔwu. Le subɔsubɔ teƒe ŋutɔ tsã, wòle ate, wòle anye sɔti ɖe le funu, wòle akpe ɖe nɔviwò ŋuti, wòle akpe ɖe e, sɔhɛwo ŋuti, wòle anye alɔ ɖe ke le wɔ dɔ kuɖo kplɔlawo. Enyɔ ka me ate ŋu alili nɛ bɔkɔa? E, enyɔ ne wòle dzi la wɔ nusɔsrɔ̃ sia la, ne e, mɔɖeɖe lea, edzi la wɔe la, Fe matu fe ɖe kpekpe o, vɔa ehiã bena nàso kpla, elabe nusɔsrɔ̃ sia la, ne wòwu nu la, làxɔ ɖaseɖi gbãne ɖe Sɔgbe alo Biblia ŋuti, be gbeɖekagbe tsã ewɔ nusɔsrɔ̃ ɖe, eye xɔ ɖaseɖi gbãnea tso Swissnyigba dzi Eye le egblɔ be ne wowɔe kpɔa, wola xɔ ɖaseɖigbalẽa si ke Swiss ƒe tatɔwo si ke wonyi nusɔsrɔ̃ sia ƒe agbonudzratiwo la ŋuti ta wolate axɔe asɔ ɖi ɖase gbe ɖeka gbe. Ke ŋgbɔe ne wodila wɔ nusɔsrɔ̃ sia la, wolate kpɔ teƒe si ke mísɔ nusɔsrɔ̃a ɖewo da ɖo la. Mída ɖewo ɖe Agɔɛnive, Mudidi le Philopata gbɔ, Pharmacie Adonai, Ne woyi xɔa me kpɔa, biɔ Maurice ta kpɔa, wo la akpe ɖe ŋutiwò ne nàxɔ nusɔsrɔ̃ nàto edzi. Ne wowɔe la, àtrɔ sɔe va, mía a corriger, atrɔ sɔ bubu de eme nɔ kaka la wu enu. Mísɔ da alo eh, centre communautaire de bain. Ne woyi ɖe centre communautaire de bain, abe yele dzi Robert

MSA tre dzi nye online pointsy ash ko la, o la ke ɖe mía ŋuti. Eye leke le ɖoa? Enye nya biɔ se le asi wa mɔ ɖeɖe le ɖo nya do gbe la ta kpa le mi lɔn. Papa mi de akpe na wo ɖe ɣeyiɣi si mi wɔ le ŋkuo me la ta. Edze ŋuo be na mía kɔ nuƒo ku ɖo masɔmasɔawo le xɔmewo me Eye míagaƒo nuƒo ku ɖo tameɖoɖo kplikpaawo kee la nɔ mía si ne míatsɔ de masɔmasɔwo dzo eye bena wò Mawu be ŋutifafa nenɔ ƒomewo me. Gbɔgbɔ kɔkɔe mi le biɔ bena wò ŋutɔ ayi dɔ ya dzi le amewo be dzi me, amewo be susu me, srɔ̃deƒewo, ƒuƒoƒewo, hawo me bena fafa ka dedewo nanɔ anyi nyuie eye wò ŋutifafa, wò lɔlɔ̃ ne woa ne banɔ anyi Eye ati tso ga pe doa ne ba de ne ne ba de ɖe go le e ƒomɛwo me. Papa akpe na wò bena edɔ wɔe odze egɔme oyi edzi. Ye mi ka ɖe edzi bena awɔe nu xɔ bubu kple ŋtikɔkɔe. Ye mi ga biɔ bena amesiwo katã se mía be ŋkɔ la, gbɔgbɔ kɔkɔe do ŋusẽ wo woati te eye woawɔ nusɔsrɔ̃ sia si ku ɖo e Biblia ŋuti bena woadze si wò wu, eye woame kple ame susɔeawo, be mía katã míanye gomekpɔlawoe le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.